I felt like my mother and I were a team. Her investigative work became more important than my actual job. Matthew Caruana Galizia, it-tifel ta' Daphne, tela' jixhed fil-każ. Ix-xhieda tiegħu kienet bl-Ingliż u għalhekk il-kwotazzjonijiet se nħalluhom kif qalhom hu. Matthew kien dak li sema' l-isplużjoni l-bidnija nhar is-sittax t'Ottubru tal-2017. Dak li ħareġ jiġri mid-dar ħafi lejn il-ballun tan-nar li kienet spiċċat ommu. Dakinhar Matthew kien id-dar. Hu u ommu kienu saru qishom tim, jaħdmu flimkien fuq investigazzjonijiet kbar relatati mal-Panama Papers, Seventeen Black u Electrogas.
L-ewwel parti. Matthew Daphne, għad-Dream Team Matthew huwa inġinier ta' software li jaħdem fil-qasam ġurnalistiku. Meta fl-2016 ġew żvelati l-famużi Panama Papers, hu kien jaħdem mal-ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists. Dawn il-leaks kixfu lil ħafna nies ta' poter madwar id-dinja li kellhom kumpaniji offshore ġewwa l-Panama. F'dawn il-Panama Papers issemmew ukoll Konrad Mizzi u Keith Schembri. Ma kien hemm l-ebda aġenziji tal-midja jew aħbarijiet Maltin involuti f'din l-investigazzjoni. Allura, meta Matthew ra dawn l-ismijiet imniżżlin, ħass il-bżonn li jgħaddi din l-informazzjoni lil ommu. U bdew jinvestigawha flimkien.

L-ewwel artiklu ta' Daphne dwar il-Panama Papers kien fit-22 ta' Frar tal-2016. L-artiklu għadek tista' ssibu sal-lum fuq il-websajt tagħha, Running Commentary. L-investigazzjoni uffiċjali tal-ICIJ ġiet ippubblikata fit-3 ta' April tal-2016. Id-dokumenti kienu juru kif Keith Schembri u Konrad Mizzi malli laħqu fil-poter fetħu żewġ kumpaniji ġol-Panama, Tilgate u Hernville, permezz ta' Nexia BT. Biex iżidu saff ieħor ta' sigrieti, dawn il-kumpaniji kienu parti minn trust ġewwa New Zealand. L-investigazzjonijiet ta' Daphne kixfu wkoll żewġ kumpaniji oħra relatati, Seventeen Black u Magbridge, it-tnejn li huma rreġistrati fl-Emirati. Daphne kienet irċeviet ħjiel mingħand sors u staqsiet lil Matthew jekk kinitx intbagħtet xi email li ssemmi lil dawn iż-żewġ kumpaniji. Iżda Matthew ma setax isibha fil-leak. Hu spjega li l-leaks tal-Panama Papers kienu live, Dan ifisser li l-informazzjoni u d-dokumenti kienu qed jittellgħu kontinwament fid-database u mhux kollha f'daqqa. Minkejja dan, it-tim investigattiv tal-Panama Papers iddeċieda li jieqaf jipproċessa d-dokumenti f'Diċembru tal-2015 minħabba l-ammont enormi ta' data. Wara li nqatlet Daphne, l-ICIJ taw permess lil Matthew biex ifittex dokumenti mil-leak li kienu għadhom ma ġewx ippubblikati. Qalb dawn id-dokumenti, Matthew sab email tan-Nexia BT. What impressed me when I found this email was that she was accurate about everything, qal Matthew. Karl Cini, awditur ta' Nexia BT, kien bagħat din l-email lill-impjegat tal-kumpanija tal-avukati tal-Panama, Mossack Fonseca. Fl-email iddeskriva lil Tilgate u l-Hearnville, il-kumpaniji ta' Schembri u ta' Mizzi, bħala kumpaniji li għandhom interess fis-settur marittimu, tas-sajd u tal-logħob tal-azzard. Seventeen Black u Magbridge kienu mniżżla bħala l-main target clients.
Fi kliem Matthew, it-tfittxija għas-sid ta' Seventeen Black saret an all-consuming mission għalih, tant li mar l-Emirati iżjed minn darba ifittex dwarha. F'Novembru tal-2019 kien diġà ħareġ li jeżisti rapport tal-FIAU li semma li Fenech kien is-sid ta' Seventeen Black, iżda Matthew ried jara b'għajnejh id-dokument li jikkonferma dan. Matthew qabad taxi lejn ir-reġistru tal-kumpaniji ġewwa Ajman, fl-Emirati, fejn kien qed jissuspetta li kienet irreġistrata Seventeen Black, però meta pprova jidħol fil-binja twaqqaf mill-ewwel minn security guard. Laqgħet waħda mill-impjegati u Matthew spjegalha li din il-kumpanija kienet marbuta mal-qtil ta' ommu. Ħaditu ġo uffiċċju jistenna u fl-isfond semagħha targumenta ma' kollega. Ftit wara ġiet lura, talbitu jitlaq. Ftit jiem wara Yorgen Fenech ġie arrestat F'laptop tiegħu instab dokument fejn ġie kkonfermat li kien hu s-sid u d-direttur ta' Seventeen Black. It-tieni parti, il-famuża Electro Gas. Matt jispjega kif lejn l-aħħar tal-2016, ommu qaltlu li kienet bdiet tirċievi xi emails interni mill-Electro Gas, il-konsorzju li fl-2013 kien rebaħ it-tender biex jibni l-impjant ġdid tal-elettriku u jikkonverti l-ġenerazzjoni tal-elettriku f'Malta miż-żejt għall-gass. Jurgen Fenech huwa minority shareholder u eks direttur tal-Electrogas. The Malta Independent żvelat rapport tal-FIAU fuq il-kickbacks mill-proġetti tal-Electrogas. Dan ir-rapport qal li Seventeen Black kellhom jirċievu xi pagamenti bħala parti minn din l-iskema tal-kickbacks.
Daphne rċeviet eluf ta' dokumenti u emails. Hi u binha Matthew kienu qed jippjanaw investigazzjoni fuq skala kumparabbli għall-Panama Papers, imma qatluha fil-ħin u b'hekk ma setgħux jippubblikawha. It was like a portal opened up and I could see into hell, qal Matthew lill-Qorti. Skontu, dawn id-dokumenti u l-emails kienu juru li l-kumpanija kienet f'diffikultà finanzjarja, kienet għadha fl-aħmar, u kienet qed tirċievi ħafna lmenti ta' kontijiet mhux imħallsa. Fenech kien involut sew f'dawn il-konverżazzjonijiet.
Kien hemm ukoll emails dwar Daphne u dwar kif se jwieġbu għall-artikli tagħha fejn kixfet id-diffikultajiet finanzjarji ta' Electrogas. Fil-fatt dawn l-emails ikkonfermaw kemm kellha raġun. Artiklu tagħha ppubblikat fil-25 ta' Mejju tal-2017 kixef li Electrogas ma kinitx qed tħallas lura lil xi kredituri u l-pagi tal-ħaddiema. Is-sorsi qalu wkoll li Electrogas ma kinitx għadha bdiet tipproduċi l-enerġija u li kienet qed topera b'farka tal-kapaċità tagħha. Wara li nqatlet Daphne, grupp ta' ġurnalisti nedew konsorzju biex ikomplu jaħdmu fuq xogħolha, The Daphne Project. Waħda mill-ewwel stejjer li ħarġu kienet li Electrogas kienu nnotifikaw lill-Gvern li kienu naqsu milli jżommu mal-kuntratt tagħhom għax kienu spiċċawlhom il-flus. Dan kien jinkweta ħafna lil Jurgen. Infatti f'email partikolari li bagħat lil martu kien kiteb dak kollu li kien qed jinkwetah. Il-ħames punt kien Electrogas and Seventeen. Riċentament, Jurgen Fenech, Keith Schembri u Konrad Mizzi ġew akkużati b'ħasil ta' flus u korruzzjoni b'konnessjoni ma' Seventeen Black, Electrogas, il-wind farms ġewwa l-Montenegro u oħrajn. qed jinsistu li mhumiex ħatja.
It-tielet parti, L-aħħar jum. Matthew kien id-dar dak in-nhar li ommu daħlet fil-karozza tagħha l-aħħar darba. Lill-ġurati spjegalhom eżatt x'ra filwaqt tal-isplużjoni. Importanti li nsemmu li din il-parti tinkludi deskrizzjonijiet grafiċi tal-qtil, eżatt bħalma ngħad ġewwa l-Qorti.

I heard an extremely loud explosion. I just felt blood draining from my body because I felt something terrible had happened even though I didn't know what.
Sema' l-kelb tiegħu jinbaħ u ħareġ jiġri mid-dar ħafi. Niżel lejn il-benniena tal-bidnija sa ma ra kolonna kbira ta' duħħan quddiemu. The road was on fire.

I looked around to see if there was something I could use to open the door, then I saw a leg on the ground. I thought, for nothing, it's over. As terrible as it sounds, I was hoping it was someone else's car.
Ma tantx jiftakar x'ġara wara dak il-mument. Jaf li waslu iżjed pulizija u ħaddiema tat-tifi tan-nar, li poġġa mal-art fil-ġenb tat-triq u li pprova jikkuntattja lil familtu għax ma ridhomx isiru jafu mill-aħbarjiet. Qabel dak il-mument kien persuna normali, qal lill-Qorti. Però wara, ħajtu nbidlet għal dejjem. I hardly had a day of rest, and neither did anyone else in my family. We felt an enormous sense of responsibility to ensure there was justice. The work had to be done now or never. We had to make it our mission.

My father once said he was worried about what I was doing. I told him I didn't care as long as we get justice. Once we get that, I can disappear. Nothing else matters to me. Grazzi talli ngħaqadtu magħna. Inħeġġukom issegwu l-paġni tal-midja soċjali ta' Amphora Media u The Daphne Caruana Galizia Foundation għal iżjed żviluppi.